Soragymyz şu, tri berilýär we biziň islenýän zat k uzynlygyndaky bütin päsliň sanyny çykarmak. Ýagny, bizden islenýän zady şu, näçe sany UV bar trimda, U-dan V bolan uzynlyk k bolsun. K biziň soragymyzda berilýär. NK berilýär. We şu taýda Yu bäri bolsun. Bize yu bäriň sanyny ösýä. Üstadaki uzun ýyllyk ka bolsun. Soru çözmek üçin şeýle bir aýdyp biler. Centroid decomposition algoritmasini kömek ulan biler. Kömek ulanmak üçin şunuň ýaly surata şeýle. Görşümiz ýaly üstadda yu meselem 7 bolsady. V-de 11 bolsady. Ýani aýtjak bolýan zadym ştaby sentroýtymyz üç, ýani birinji stepde sentrimiz üç. Onda üç aýramdan soňra elime gelýän komponentler bar. Indi diýeli U we V başga komponentlerde ýer alýar bolsa diý. Ýani näme diýjek bolýan? Sentrim şu bolsun we şu sentrim aýramdan soň komponentlere bölünýär. Diýeli U we V başga komponentlerde ýer alýan bolsady. Eger şu komponentde ýer alsady UVB, ony şu komponente giden içinde hasaplardym diýip aýtýan. Yani şu attıkça diýeli U ve V başga komponentlerde. U ve V başga komponentlerde bolsa hökmany ýagdaýda U ve V bir-birini UWB-niň päsiniň üstünde biziň Centroid diýen nodumyz, ýagny C, isleseňiz at berelim oňa, C diýeli. Hökmany ýagdaýda UWB-niň päsiniň üstünde C bar diýmek bolýar. C-niň bar bolmasy biziň nämemize ýaraýar? Şuňa ýaraýar, C şu bolsady, U-dan C bolan uzaklyga A diýeli, C-den V bolan uzaklyga-da B diýeli. Bizden islenýän zat, Eger-de şu taýda bütün nodlaryň sentroidine bolan, ýagny şu sentroid aýrymdan soňra emele gelen komponentleriň içindäki bütün nodlaryň öz sentroidine bolan uzaklygyny listini ýazdyryp bilsedim. Meselem, şu taýda her bir nodyň sentroide bir uzaklygy bar. Onda şunuň ýaly bir zat bolardy. Komponentler bar. Bolardy. Komponentler bar elimizde 4 sany meselem. Bu her biriniň bir sentroidon uzaklygy bar. Olaryň hemmesini hem men L zadynda tutjak. L1 meselem şu taýda birinji notdan sentroide gitmegiň uzynlygy. L3 diýen, 3 ýa şu taýda 3 sany meselem 1 3

we LU plus LV deňdir K bolsun. K bize berilen. Okay. Gopuşy bizde gopja päs sany en köp etmek en minus 1 bölme 2 sany päsimiz bar. Näme üçin diýsek şonça pe bilýär. Bilşimiz ýaly şu wagtky komponent ýagny sentrimiz bolundan soň komponentlere bölündi. Her komponentiň bir ID-leri bar diýdik. R dip value tutduk we sentrimiň uzaklygyny tutduk. L dip. Biziň tapma isleýänimiz bütin ýuweri tapmak, şu kondişinlere uýýan. Soňrasynda bu proses dowam eder. Näme üçin diýsek, meselem, ýu we we-si şor komponentde bolarlyga, muňam senter tapylar, meselem, si bir diýeýin. We bu-da muny komponentlere böler öz içinde, trisini. We şu taýdaky ýu-we-leri tapdyrarys. Ýagny şu taýdaky ýu-we-ler Şu wagtky komponente näme diýeli, at bereli. Şu wagtky trima T diýeli. T-iň içindäki elementler. Haçanda bu tarapa gidende, haçanda şu komponente giden ýagdaýynda, onda bäsiniň öz trisi T1 bolardy. Meselem, at berýän. Ýagny şu wagtky meň elimdäki trimde bütün UV-lerden Bilşim ýaly U-da ýa-da V-de C-de bolup biler. Onuň üçin ekstreden bir sany baket açyp bileris. Nol I diýsem, şu aýça belmez ID bolsun bäş ýazylýar. Näme üçin muny etýän? Sebäbi bu näme diýmek bolýar? Ýagny LC deňdir nol. U we V-laryň biri C-de bolup bilerdi. Meselem U C bolan ýagdaýynda

we ýuwweleriň hemmesiniň hasaplamasyny sanamasyny isleýär. Ýagny bütün ýuwweleri hasaplasadyk, bärde meselem TM-däki näçe sany şu işlem etmegiň kompleksiti by the way o of t ýagny ten trim muň size işlemde men üçin aslynda bütün erlerim lelerim hasaplap bilýän gaty aňsat ýagny sinit Rutyda sin rut etsem, şondan bütin notlar bolan level uzynlygy lele bolar we her bir bölegi, her bir çaýyldymyňam zatlaryny, çagalaryny bir ID berip çykaryn. Bu şeýlelik bilen trimyň size-y OFT-de men R-lerem, L-lerem hasaplatyp bilýän. Ýöne bütin UV-leri barlatjak bolsadym, T-square bolardy, ýagny trim square-i. Bu-da, ýagny, islemejek zadymyz, N bolan ýagdaýynda N kwadrat bolýar. Ýagny soragym iki sany array berýär. Men şu wagt ora reduce etdim, tree-den çykardym, array getirdim. Soragym şu bolsady. N sany element bar. L we R arraylerini berjek. Sizden isleýän zadym N sany elementde şeýle bir ýuwbeleri tapmak. Valýular R we R, R we S üýtgeşik bolan. L ýuwaşma, L we de bir sany kadeň bolan.

Okey. Elýämiz. Dendir K minus LX e LX fix zaten. Ýöne fon düşünmedi. Belki bu ýerleň arasynda LYS LX deň bolanda bardyr.

Dogry, gaty dogry. Ýagny näme diýýärka diýip, RX walýumy bolsa şuňa deň bolan bütin ýerleriň listini çykar diýýär. Ýagny ýe bir, ýe iki, ýe üç bolsun. Şularyň hemmesini, ýagny R, ýesi, RX-e deň bolan ýerler. Şularyň hemmesiniň mapden L ýerlerini çykaryp Soň, soňasynda Kamyns Eliks sanatsam dogry bolýar. Ýöne muny her bir X üçin etsem bolmaýar. Onuň üçin etme zadym, Elikse meselem V diýeli. Her bir V üçin etýär. Ýagny V gelen ýagdaýynda V geldi diýeli bir sany. Maňa bütün notlaryň listini çykarmaly. X1, X2, Nokat nokat nokat. Expo diýen näsany uja geldi. Saç zat. Ýagny saç zat. RXI deňdir V bolsun. Ýagny R waliýasy V bolan bütün notlaryň listini ber diýsem men ilki başda. We şularyň hemmesiniň Mapden L X ylaryny çykaryp çyksaň. Swap mapde ilki başda bütün nodlaryň CNT dip bir map alady. Okey. Ve artdyrýan adamym aslynda L-iň iyisi. Bütün iýler üçin artdyryp çykýan ilki başda. Sonrasynda Ýaňky aýtşym ýaly zeý gelen ýerde indi eliň x-niň x-ini bir minus etýäs cnt-den. Bütin x aýlar üçin şu däl hesaplaň. Şeýlelik bilen r barýasyna deň bolan hemmesini çykardyk bolýar listden. We şo bir list alýan ýene-de täzeden. Şo bir listdäki elementleriň her biri üçin Her biri üçin CNT-de näme etýän? K minus LX-i hasaplatýan we şuny jogap ýazyşýan. Dogry çözüm. Dogry aýtdyňyz. Ikinji çözüm şeýle bolup biler. Diýeli Kemalyň aýtýşy ýaly, ilk başda şu condition ýok diýip pikir edeli. Diňe LX plus LY-lar hasapladyk diýmeli. Munda her bir elix gelende Kamyş elixi goşup bilýäs jogaba. Ýöne bi nämeleri hasaplaýar? RY-lar deň bolmany hasaplaýar. Islemeýän zatlymyz. Ýöne biz ony hasaplap bolamyzdan soňra jogapdan çykaryp bileris. Ýagny her bir we üçin ýagny her bir elix üçin map pairli map alarys. We pairli mapde K-elix

Ýagny RX RY ýok ýaly hasap etdik, hemme jogaby aldyk. Ýagny RX Plus LY K bolanlar hemmesiniň sanyny sanadyk. Indi çykarmaly zadym bar minus diýen. Her bir RX üçin şuň sanyny çykarýan. Bärde bir sorag bolup biler. Diýeli K-myz 4 we RX-iň waliýasy 2 diýeli. Men ilki başda şularym bilen artdyryp çykanym üçin bärde x deňdir y keýsem aradan çykýa. Ýagny x özüni iki iki gezek sanaýa. Ýagny her birini artdyran üçin başda lx hem bärde 2. Men lx k minus lx sanadymda ýene de 2 bolýa. Öz özüni iki gezek aýryp bilýä öz özüni. Ýöne onda bir element ýok. Onuň üçin bu keýsde etmeli zadym şu elix gelen ýadaýynda ilki bilen CNT-den şuň elix eli RY ýa-da elix RX baýosny minus etýän. Soňrasynda goşýan, ýagny jogapdan çykarýan, ondan soň ýene plus etýän. Näme diýjek bolýan men has gowy düşünmek üçin kod nobatyny edip bileris.

we etmek isleýädim. Diýeli size en. Elimde elde size diye en kani kani global edeyin yerde beyin olsun. Ya da şu atlarım x, y olsun ya ki sonra ödek yani.

Şu enkodrat ýazdym. Soň ýaňky algoritma bir ol däde şu arçy diňe algoritma däde ştadaki sorag çözümi däde sentroid bilen sorag näp çözjek bolýamy görmek üçin etdim. Eger men şu ikisini hasaplap bilsedim, bularyň kopýasyny uratman adresini uradan. Copy etmek açyp bilen ýene optimization. Şu taýda indi ýaňky kodlama ýazanymyz bar elimizde. Şuny kopýalajak. Täze kodlama atyrjak ýa. We etjek zadım aslında gaty ýeňil bir zat. Bärde birim kamyz bar.

Alty, iki, bäş, dört. Meselem, alty aýda üç komponentiň hemmesini gezip çykýan. Ýagny men şu wagt sentrden sallan ýagdaýymda L we R walýuny hasaplajak bolýan. R walýularyny hasaplamak gaty aňsat. Aslynda üç taýda vektor uratmak ýerine näme etip bileris? Notlaryň L we walýularyny, L we R walýularyny bir sany globalny dada urup bileris. Array etip bileris.

Notsiň y-y çekini üýtgedip bilen. Notsiň x-i, notsiň y-y. Ýagny diňe notsiň ID-lerini bersem, L we R waliýalary globalny bolsun. Okey. Näme üçin beýtdim? Sebäbi şu taýda häzir give id diýip bir funksiýa ugradyjak. Ilki başda, ýagny çaga meselem 3 tutun.

Islese re berip çykýar. Soňra rem artdyrýar. Her çarpy edende rem artdyrýar. Mesela bärdekiler 1 berip çyksyn, bärdeki 2 bersin, bärdekiler 3 bersin. Bärdekiler 0 bersin. Okey. Ýa-da birden başlasyn. 0 ID-ni zada bersin. Bilşimiz ýaly näme diýdik ýaňky sorag çözüp otyrka. komponentlere bölýäs diýdik. 4 sany komponente bölünýär. Ýöne C-iň özi, ýagny rootdan sallaýan adam özüne bir sany komponent goýup, waliýetini nolýa skok edýäs diýdik. Onda näme diýýäs ştaýda? R-niň sentri deňdir 0, L-niň sentri deňdir 0. Şunu bir çeşit edýäs biler. Sonrasynda ID-ä çykýas. Give ID.

Her bir noda bilen label hasaplasaň aslynda şonam diýýän. Give ID find a level diýen. To center. Aslynda şuny DFS-e öwürip bilerin. DFS-im bar eken, DFS ol diýen. Sonuçta gezmeli. Buram elin noduna da level diýen. Level diýen burada da. Yani bir DFS-de iki işem çözeyin. Şu tane alışmak yerine. Level hem ýaňky aýtşym ýaly her gezek bir artyk gitýär. Ilki başda birden başlaýar. Ýa göni çagam bir uzaklykda, ondan soň iki uzaklyk, üç uzaklyk we level artyk gitýär. Defense nol. Ýerem aslynda global etmän. Lokal etip bilen. Etmeli zadım. IDD. Okey görüşüňiz ýaly. Şuradaki komponentler uzunluğu şeýle işle işlemek ýaly oýun bolan üçin ýa-da kompleksin proof edeni görkezdim. Her levelda en işle en sany vertex eden atmos. Onun için en login bolýar bir algoritmanyň işleme tizligi. we aslynda el we relini saplap şudaky notlarymyň we hemmesi notlamam lista almaly members dip adına notes dip bileli notesam global etip biler aslynda Emma global etýär. Hadi members ya da notes olsun. Not şaýsla girmeli. Ýaňky suratda gideri. Aslynda ilkinji lewelda hemmesi girmeli notsa. Ýöne 3 pozumdan soňra şu komponente giden ýagdaýynda, meselem, şu ýokardaky komponente giden ýagdaýynda bu gezek 15, ýagny şu ýokardaky komponentiň elementleri girmeli diňe. Aşakdakylar giremok. Sebäbi şu wagt şoň sentrini tapdym 11. Bu şeýdip çözjek bolýan. Şuň notlary gerek.

Enter. Onun daşynda şurada hemme nota gelýän üçin notsa goşaýmaly bolar. Okey. We şurada soňunda notes gelýär we ýaňky eller hat taýyn, reller taýyn bütün notlaryň notesyň içindäki notesyň içinde n kwadratda, n kwadratda notes n notes size n jogap tapýar. Ýani ýuweler sany.

Gelýär staýdan. Biz şolara mf function-dan jemini tapmaly. Muny void etip bileris, answer-ni global etip bileris. Her bir function üçin kan etmek gerekli. Nol dedi. Okey. Çıkartıp görürsün sen. Mesela

Bir, iki, bir, üç, üç, dört, üç, beş şeklinde. Okey, sentroidim üç. Onu birinci bir memberda üç gelmesin, daha da araşalım.

Bir, iki, üç, dört, bäş. Sentroid üç pozully. Her gezek bir pozulýa. Onun üçin en gezek bir etýär. İkinci üç aýrylanda sonra iki, bir, üç, dört, bäş almasy ýalňyş. Bir mesele bar. Nähili?

Awa, ony şeýle etdim. Bu çözümde şeýle bir etdim. Komponentlere bölünýär. Komponentlere bölünýär. Bir sany komponentler siziň öz üçin açýan. Less nol bolan, ID-sen başga bolan. ID-si nol. ID-si 1, ID-si 2, ID-si 3.

Bärde bire iki diýipdir. Men tren ýalňyş çyzdymmy? Hmm.

iki uzylanda bar. Bir şeýle, bir şeýle bar. Hemmesi üçin üstünden geçýär. Meselem, şu ikisi bolup bilerdi bir sany pair. Şu bilen başga kim bolup bilerdi? Şu bilen aslynda bir ID-si bir bolmalydy. Bad ID-si 0 diýdik. ID 0-dan başlamalydy.

Şu taýda meselem görşümiz ýaly şu bilen şu baglyk bilen bolmaly. Ýöne ýöne answer 4 gelýär. Seven answer nollaýan barda diýmek aslynda şu çözülen bolmaly. Şuda nollaýan. Ýa sorag çözmüş etdi. Aýratyn görmeçe bir sorag.

Onda bärde ene bir logen ýetirsek n logen kwadrat bolar. Şonuň üçin n logen ýeterlik. n logen kwadrat işimize ýaraýan bolsa. Etip biljek zadymyz diýşimiz ýaly. Ilki başda şulary sanadaly. Görnüşini tanatmak üçin şunlara ýaz oturma gerek. Aslynda şeýdip ýazsaň bolýar. Görnüşi turu bolsa aşa bir atýar. Bäri düşünmeli. Aslynda şuna taplatmak isleýär. Ýöne muny böleklere bölýän men. Şuna taplasam rx, ry deň bolanlarym boşýan içine, işin içine. Isleýän adym

Günäm gözleýän şu at, RY Eriks-e deň bolan, L-Note X hem K-Muse L-Note X-e deň bolan. Onda şu taýda etmeli zadym LR, LR, R-Note X şeklinde zat bolar. Bunu mis et. Däs mis et. Görüşüňiz ýaly birinji tora ikä böldük. Şu we şu şeklinde. Sonrasynda da her birini aýratyn optimize edip n kwadratdan n log n getirdik. Bulan ikisini birleşdirip bileris. Ve şunu yukarı.

Al all lx values are non-negative and smaller than ulu n. Bu näme demek bolýar? Men muň ýerine bir sany map alyp bilerin. Map ýerine array alyp bilerin. Soňrasynda k-1 x o1-de geler maňa. Ýeke-täk minusym, işim dynandan soňra arassalamaly bolýan. Şuny işim dynandan soňra şower update barýan hemmesini no no edip çykmaly bolýan. Ve görşüňiz ýaly anordut näp gitdi ve teoretiski, praktiki ogry çözüm berdi. Samylet bilet, ýuwaş-ýuwaşdan samylet gitip bilersiň, indi şunda soraşadyň indi.

Ýuwaş ýuwaşdan gideňizde ýaga. Ýaňky çözümde näme berýärdi? Üçünji testde accept berýärdi. Diýmek mapden arraya geçemizde bir zady gaçyrdyk. Elin noduň x-ini artdyrýardyk, gitýän ýerleri tämizledik. K minus elin noduň x-i k-nyň bolup biljek maksimum waliýsy näçe? N-den kiçigimi? N-den kiçi. Onda iki köpetlik on bäşi mesele ýok bolmaly.

Eliň nodynyň ikisiniň iki köpet we onuň bäşdigini garantiýa etýän bolmalydy. Ýok, sebäbi her bir san bir ýere artdyrylýar, onuň üçin artdyrylýan san netijede sygmasa, kompýuteşnlar sygmaýar. Meselämiz şi, k minus l nod x minus bolup biler. Ýagny

Gynansak-da zat etjek bilemzok. Ýöne etjek biljek zadymyz etjek biljek zadymyz näme? Ensany, uly ensany anordatma ýaparyp bileris.

Okey. Bu çözümde näçe derejä ýetmekçi? Bilşimiz ýaly, unordered map, bitmap we result. Şu wagt mapleri aýryp, diňe unordered map bilen oýnaýarys. Şeýlelik bilen has logenden hem aýrylyp, diňe n-logen çözüm teoretikal aldykmyka diýýän. Ýöne esasan mesletak meselämiz işimi diýenden soň tämizleme meselesi bar adayat tutan üçin elleriň eliniň notçyň ikisini clear et bolany ýa map bolady okey buna geçerimizden sonra yine bir adım var geçse eger geçmese de sözüm var

Yani mesele bolmayan yerini ayıryan. Mesele bolan yerini de konsantre etken. Berde mesele yok. De obur. Okey. Mesele görünmeyen yeri ştaydi. Real problem starts here. Yukarıda mesele yok. Okey.

Elbe erber çykýan. Ustad er beremok men. Oň ýerine erinli men adymda ýok. Oň ýerine şey bir etjek. Okey. Her komponent gitýä, noteslarymyň hemmesini listini çykarýa. Şu wagt notes näme içinde? bütin şu komponente bagly bolan sentr aýrylandan soňra, meselem, şu taýda 3 aýrylandan soňra, meselem, 6-a gitdim diýeýin. Şu taýda komponentiň içindäki elementler bar. Şu komponentiň içindäkiler hemmesiniň erleri deň. Onda men şunuň içinde lx goşma ly kabulalyň listini tapmak isleýän. Onda maňa şu taýda notes gelen ýagdaýyny şu dfs soňrasy bütün listini çykardym. Notch clear etýän. Her komponente gitjek bolanda täze notch bilen başlaýan. Ok. Şu elimde notch şu komponentiň elementleri bar. Ýagny şu şey diýmek bolýar aslynda. Ýagny şu komponentiň içindäki bütün pairwise elementleriň arwalýulary deň. Sada mesele ýok. Men tapmak isleýärdim şi. Şu komponentiň içinde answerden çykarmak isleýärdim. Answer global hiç bir mesele ýok. Takmak isteýändim şu. Elwaý. Kawalada takmak isteýän. Şu bir asyl meselem muny şu taýsyny hasaplaýar. Açyk bany düşünme. Şol erwalýlar bolan hemmesini listime elim şu taýda her komponent olsa elimde gelýär. Okey. Onda men şu taýda şunu hasaplamak isteýän. Bilşimiz ýaly, bu näme edip çözdük bu soragy, ýokarda elimizde bar bu sorag çözümi. Şu soragy ran etmek şowurda. Ýagny men şu taýda eger diýeli şu bir zat answerňi return et diýen. Içinde bir result diýeli. Yani şu result'ı toplasın, return result etsin.

Her komponentiň nodesyny hasaplamdan soňra, aslynda nodesy lokal etdim welin, işimi erbetleşdirjek öýtýän men köpüsi global edeýin. Sebäbi bärde görşümiz ýaly pushback çykanda ýene-de nodesda ugratma zat bolýar. Iň gowusy global etmek. Vektor nodes şeklinde. OK. Global edemizden soňra bilşim ýaly şa push back çykýar. We muny center üçin etmeli iki öz üçin. Yani bilşim ýaly iki özi hiç bir LX, LY bilen K bilen goşulmaýan üçin iki özüniň kompýuterden çykarmagyna gerek ýok. Her bir komponentden çykarsam bolýar. Biram answer goşmaly dadym näme? RxLYK bolan bütin notlaryň arasynda, ýagny Rxsyz, bilşim ýaly, ilki başda tora ikä bölüpdim. Rx deň bolanlary çykarýan, Rxsyz halyny çözemde-de ony jogaba goşýan. Ýagny, şu taýda bütin notlaryň listi gerek, ýöne men gynasak-da notlaryň her komponent topamdasyna listini klirleýän. Klirlemakam. ekstradan hem bütün notda all notes diýip bir sany zat alsam. Bu klip bu bir gezek klirle. All notes. Klirlesin. Ve e, all notes içinde diňe yani center'ım giriyor. Sentriň daşynda-da notchly klirlenýär. Her komponent ýöne ol-note sklirlenmär, bir gezekde dänä üçin LXLY karty bolan answer goşmaly men. Ýöne bilşim ýaly compute içine globalny note salýar. Muny her gezek lokalnym etip bilen aslynda biremok, ýagny kellä garyşmazlyk üçin. Ýene-de lokalna dönüp bilen. Tä men bir sany list berjek bärde all note sebäp bilen.

girende we çykanda yani global etmek her gezek şunu geçirmeli bolýan. Geçerim gelmedi yani has gowy kodlama görünmesi için geçirmekde peýda bar. Musun has improve edip bilersiňiz özünçe kodlama has owadan görünmesi için şu wagtça ilkinji gezek edýän menem.

Muny şu wagt düşünmän ýerden kän bolup durar. Ýöne hökman ýazyda wideosyny ýükläň. Seredip detaýly çözjek boluň. Aa, faýldan okadymy? 4 dedi. Sen ne çıkardı? Şu an en login var arası.